Ti di mewn? A Gwen, dewch i mewn. Dewch am y dom. Beidiwch bod dom. So ni yn ar wahân i ddiolch i chi gyd. Wrth y modd cael diolch i Owain Llyr fan hyn.

A'r rheswm am hynny, ych chi'n cofio chi'n cael yr gwahoddiad trwy post o ryw ddwy ddynas bach eitha ifanc yn ista ar gadar yn y parc? Oedd hi'n deud na fi oedd un, a tybed pwy oedd y llall. O le nath i dylunio nhw a'i hargraffu nhw ar fy rhan, a diolch yn fawr iawn i chdi Lynne. A diolch am ddod i osod y blwch bach mewn ma. A plug bach i fynd os da chi eisiau rhyw wahoddiadau prodas neu ben blwydd, neu unrhyw wahoddiad cardyn, dyma chi y fer i wan i helpu chi. Gewch chi rhywbeth da chi eisiau? Bespoke design. Na ni, a diolch yn fawr i chi gyd eto am ddwad a gobeithio newch chi fwynhau eich hunan. A plîs, dwi isio chi gyd dod i fyny i ddwsio hefo fi. Diolch. Diolch, Nder. Da ni'n barod rwan i chi gyd ddod o gwmpas fan hyn i ganu. Felly, dwi wedi clywed bod rei ohonoch chi fanna meddwl bod y bobl posh i gyd o fama. Dwi wedi clywed rhyw sibrydio. Rhyfedd iawn ynglyn â hynny.

O fanna. Annerus i fanna. Eto ni'n canu pen blwydd hapus efo pawb yn isla bob man. Dowch laen, byddwch chi fod yn pawb, a lwch chi'n gwrso dod i ganu pen blwydd hapus sy'n isla lawr o fanna. Da ni'n gwybod bod da chi wan felly. Edwch chi ddechrau enwi'r bobl sy'n dal i isla lawr.

Oce. Iawn. Diolch i chi. Dych chi'n edrych yn flin yna fi'n barod. Achos y peth ydi, dych chi syth ar ôl hyn, dych chi'n mynd i ddwnsio wedyn. Cyn i stell awr, mae eisiau pawb gael un bop bach. Enjoyo pen blwydd mer. Mae hi'n sio i chi'n joio eich hunan. Mae eisiau gweld chi gyd yn y fideo i byn bach. Go on, Mary! Yn cariad ni fan hyn. Da ni'n meddwl y bydd gymaint ohoni hi, dwi'n mynd i ddechrau dweud pan, na sut, na lle, na dim byd. Mae Susan di trefnu bod yna un neu ddau o bobl yn mynd i ddeud gair neu ddau amdani hi, sy'n rhaid efo fod yn hir, ond pwy Susan?

Mini bach newydd gyn yr oen yn oed e. Ar dole ar un afres yma. A beth nesaf chi ddod mae'r amser yn mynd, de? Oedd i ben blwydd un ar ugian doedd. A nirus o fewn dim a gerwain a gafael ar wy'n de, a mi oedd yn briodasad oedd. Oedd chi beth, cyn i droi rownd, da ni mewn parti

Yr cyfarfod cynta ges i fan Erys oedd mewn cyfweliad. Doth i am gyfweliad i Ysbydrec. Sa chi'n meddwl bod menyn yn toddi'n eich egin? Ie, ddew i chi. Sa chi wedi gweld ti? Pryd mae'n proper? Helo, sut da chi? Ac yn i'n meddwl, na, ac dweud i ddim. Enw mewn rhyw fus, o'n i wedi gweld i trwy cylys i. Ac um, dyd y gwir, o'n i'n gofyn y Sam Morfydd, pan o Morfydd ar um, mamolaeth na Llynerys dod i weithio. Ato ni. Ac ar, dod o'i lle yn bonkers, dod Nerys. Bonkers, ar ôl i hon mynd o'n ni. Um, oedden oedd hynna 2009, cofio. Mae'n teimlo fatha fwy na hynny, dwi'n abod chdi. Chos Dwi'n galw nerys yn my fourth sis. Da ni'n chwiorydd go iawn, achos os na neb fatha hon agos, da chi gyd yn gwybod. Dwi'n meddwl y byd o'n i. A diolch am y gwahoddiad i chdi. Ti'n edrych yn ffantastig yn 90, by the Os o'n i'n mynd arall, Susan, ti am, ti am Drai braich rhywun arall. Liz. Mae Liz am ddeud gair. O! Rhywun arall. Cyn bod ni'n cael ei penblwydd hapus i Ner. O, diolch i chi gyd am ddwad ar ran Nerys, dwi'n siŵr swn i yn licio diolch i chi gyd am ddod yma i wneud yr achlysur yma mor special i berson mor arbennig. Ar ôl i ni ganu Pe Blwydd Hapus, plîs pidiwch eistedd lawr achos mae gynnon ni DJ sydd yn awyddus i pawb ddawnsio, does? Ti eisiau pawb ddawnsio, does? So sa neb yn cael eistedd lawr. Dwi'n gwybod, edra i weld ambell i wyneb jibar yma'n barod. Chymod, da chi'n gwybod hynna, fe da chi'n sbio'r bobl efo gwynebau fel hyn, gwyneb tîn. Ysgol i ni ddawnsio fan wyt. Chdi hen dîtshir dawnsio yn Glanyddwy. Dawnsiwch y diawlad. Dawnsiwch ei nerth. Oleuau un ddawns bach. Dafydd. Dafydd. Dafydd.

Gai jyst dweud, oedd hwnna mynd araith hir, ond asu oedd hi'n dweud bob dim. Diolch, Dafydd. Ond os ydym yn dechrau chdi ar hynna, nes da ni fod drwy'r nos. Diolch, Dafydd.

Reit, mae'r ganes yma'n arbennig i Nerys Birthday Girl. Chydig o Tina Turner, Simply the Best, yna.

Na'r, o'n i jyst eisiau dymuno yn dda iawn i chi. Gobeithio bod chi wedi cael noson dda a wedi mwynhau y dawnsio a gweld eich ffrindiau chi gyd yma. Felly, ia, i'r parti nesaf yn 61 felly. Helo, Ner, Kevin sy yma, caru chdi. Dwi'n gobeithio bod chdi wedi cael parti da, Ner. Ti'n heiddi parti da. A Daf yn siarad yn dda doedd. Special! Caru chdi'n ofnadwy. Pe blwydd a busner! Diolch yn fawr iawn am edrych ar ôl fi ac yn bennaf am edrych ar ôl mam dros yr holl flynyddoedd. Pe blwydd a busnerys! Diolch Nair am y gwahoddiad. Teimlo fi'n eintiedig iawn yn cael bod yn dy benblwydd di'n 60 oed a caru chdi loads. Hi Auntie Ner! Gobeithio da chi wedi joio pen blwydd chi 60, da chi medrych dros 50 o gwbl, dyna pan eisiau prynu'r cadur anghywir, sori. 50. Ia, 50. No, pen hapus Ner! Diolch am y gwahoddiad, love you! Pen blwydd hapus Nerys! Diolch i'n gwybod dyma, diolch am y gwahoddiad, ond fe rhaid ni fod yn ffrindiau am byth, achos Ti'n gwybod gormod amdano fi. Pen blwydd hapus, ta! Pen blwydd hapus ofnadwy. Da ni gyd yn y gongol yma. Mae bobl fawr, da ni gyd cofio. A fi da ni falch ofnadwy bod ni'n cael y gwadd i ddod yma. Diolch yn fawr iawn i chdi. Hi yn er, jyst gair y ddeu pen blwydd hapus. Uh, noson arbennig iawn ond fwy na hynny dwi'n meddwl bod chdi'n arbennig iawn ti'n ti berson da ni'n garu gyd grêt a sbesial iawn a benblwydd hapus a enjoia dy ddwrnod. Pen blwydd hapus iawn i ti Nerys Bach o'r wrth y sgiers mae i gyd. Mae Dyl yn yma. A Joyce. Diolch, diolch Ner am bob peth. Ffantastig o noson. Gweithio fo chdi di mwynhau o. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad a pen blwydd hapus Hapus iawn. Pen blwydd hapus i Nerys. Dardi, da iawn. Beth arall ti'n gwneud? Na, agos. Ner, ti'n unique, one off. Cariad mawr yn wrth y ffrindiau gyd. Hoffwn ni dymuno pen blwydd hapus i chdi, Nerys. Diolch am y gwahoddiad y beno, wedi gwneud narw. Diolch am y gwahoddiad, Nerys, er mae fi'n atho. Ac efo barti gret. Uh, ti'n ffrind special.

Gwahariwch! Lot o atgofion am Nerys ond dim byd llwn i ail adrodd. What goes on tour stays on tour. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad Ner. Pen mlwydd hapus. O ddiolch Linda. Hi Ner, Dafis yma. O'n i'n mynd i ddweud stori am parti yn y banc yn di ond berchen yn gwrthod ei fynd ar y sta- y ddwyfan de. Ond pob lwc i ti. Os yna i ddim straeon da na gwael amdani, os dyna sy'n merched ydi i mi, mynd i ffwr i gael amser gwych efo merched gwych Bangor, felly dda i'n galw nhw. Ond dyna fo, maen nhw'n dod adran saff o tro. Beth sydd wedi bod yn digwydd, dwi ddim yn gwybod. Na ni, hwyl i ti'n erys.